וואס האט די בעל שם הקדוש גערעדט? וואס? פון דער רבי האט מער פרענטשעס און דער רבי האט מער פרענטשעס און אונז זעמיר גרעסער און דו ביסט גרעסער און אונז זעמיר די עכטע און עטס זענטס די פעיקע? וואס? וואס איז געווען? וואס איז געווען ביים בעל שם הקדוש? וואס איז געווען? כ'חרפ און א בושה אז.

אויב אַלאַן קען ברענגען משיח, ניין, אונז זעמיר, און אונז זעמיר די עכטע, און אונז זעמיר די, וואָס, וואָס וויל, וואָס, וואָס, דו ווייסט ביי די צווייטע וועלט מלחמה, ימח שמו וזכרו, דער, דער היטלער ימח שמו האָט אויפגעשטעלט אַ, אַ, אַ, נו, אַ מאַסן פאַבריק פון הרגענען און פאַרברענען אידישע קינדער, זעקס מיליאָן אידן געהרגעט, ער האָט נישט געמאַכט קיין חילוק ווער זענען די עכטע. ווער זענען די חשוב'ע? ווער ס'איז א איד, בן איד, בן איד, בן איד, אפילו האלט שוין נישט קיין אידישקייט אפאר דורות, דו ביסט א איד! מענטשן האבן געשריגן, אונז זעמיר נישט קיין אידן, ס'האבן זיך אויסגעמישט, דו ביסט א איד! יעדע איד איז געגאנגען אין פייער, דארט האט מען נישט געטראכט פון מחלוקת, איך בין די עכטע, דו ביסט די עכטע, דו ביסט די עכטע, איך בין די עכטע. דעמאלטס האבן אלע צוזאמען געארבעט, יעדער האט געוואוסט ווי קען מען ראטעווען אידישקייט, נאכן ס'איז דורכגעגאנגען אפאר יאר, עוד כ. דאס איז די גלות. וואס איז גלות? גלות מיינט דאס אז יעדער איינער טראכט נאר פון זיך. איך בין די עכטע, דו ביסט די עכטע, ניין, אונז זעמיר די עכטע. און מיט דעם איז מען מחנך קינדער, מען ברענגט ארויף קינדער, און דאס איז די גאנצע שמועס אין ישיבה. אונז זעמיר די עכטע, זיי זענען די שקצים. די שקצים? זיי נישט קיין שקצים. זיי זאלן דינען דעם אייבערשטן אזוי ווי זיי האבן מקובל אונז און מיר דינען די אייבערשטן אזוי ווי אונז האבן מקובל. זייער אסאך מענטשן זענען צומישט אין דעם, וואס הייסט שלום? וואס הייסט וואס הייסט זיין שלום? סאו קומט אויס וויאזוי קען זיין אז אלע חסידים זאלן זיין בשלום? סאו איך דארף יעצט מיך אנטוהן אזוי ווי אזוי ווי דו גייסט אנגעטוהן? די מענטשן ווערן קאנפיוזט, מענטשן מענטשן ווייסן נישט וואס זיי טוהן. סאו לאמיר זאגן דו גייסט מיט א מיט א מיט א קורצע רעקל און איך גיי מיט א לאנגע רעקל, איך דארף מיך יעצט אנטוהן ווי דיר? פרעג דיך דוד, דו גייסט שווארצע זאקן שבת, איך גיי נישט קיין שווארצע זאקן שבת, סאו מ'דארף מאכן שלום, סאו וואס מיינט שלום, איך דארף יעצט ווערן ווי דיר? ניין דאס מיינט נישט שלום, שלום מיינט איך האב דיך נישט פיינט, דו זאלסט זיך פירן ווי דיין טאטע, און איך מיך פירן ווי מיין טאטע, דו זאלסט גיין אנגעטון ווי דיין טאטע, און איך גיי גיין אנטון ווי מיין טאטע, איך בין נישט מער ווי דיר, דו ביסט נישט מער פון מיר, אונז זעמיר צוויי אידעלעך.